Na thaizing Pathian thangṭhatnak biaknak ah kan zapi tein thlarau thazaang i lakṭi dingin Baibal ca ka rel lai. Tuzing thazaang kan i lak ṭi dingmi hi tlangcung cawnpiaknak chungin khan a si lai i Mathai thawngṭha dal nga caang thum in a dongh tiang caang hleihnih tiang kha ka van rel lai. Mathai thawngṭha dal nga caang thum in caang hleihnih tiang ka rel lai.

Nun a nemmi cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih an kamhmi hna kha nan co lai. Pathian duhnak tuah kha nan duhnak ngan bik i a chiami cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih nan duhnak cu a tlinter lai. Midang cungah zaangfahnak a ngeimi cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih an zaangfah hna lai. Lungthin a thiangmi cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian kha nan hmuh lai. Mi le mi karah remnak a sertu cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih ka Fa tiah an ti hna lai. Pathian nih tuah u a timi tuah ruangah hremnak a ingmi cu lunglawmmi nan va si dah. Vancung pennak cu nanmah ta a si. Nannih cu ka zultu nan si ruangah mi nih an in nihsawh hna lai i an in hrem hna lai i li a phunphun an in puh hna tikah nan caah lunglawmh awk a va si dah nan lung i lawm u law nan tha nuam ko u zeicahtiah vancung khua ah laksawng tampi chiahpiak nan si ko cu bantuk cun pei nan hlan i a rak ummi profet hna kha an rak hrem hna cu tiah ati cathiang kan relmi kan zapi te thazaang kan i lak khawhnak hnga bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh ni thaizing kan zapi tein thazaang i lati dingin kai thimmi hi tlangcung cawnpiaknak a si Jesuh Khrih hi vawlei cungah khua a rak sak i rian a rak ṭuan lio ah hin phun thum in rian a rak ṭuan. Rian a rak ṭuan ning hi phun thum a si i a pakhatnak cu thawngṭha chim siloah phungchim rian a si. Hmunkip ah a kal i mi tampi sinah thawngṭha a chim. Pathian pennak, vancung pennak thawngṭha a chim. A pahnihnak cu cawnpiak le chimhhrin rian a si. Amah a zummi mi nih a hnu te ah an zulh fatinte hin a cawnpiak peng hna, a chimhhrin peng hna. Cucu a pahnihnak a rianṭuan ning a si. A pathumnak cu mi a damter, damternak rian. mizaw a damter thinlung kekkua in a ummi vialte kha lungdaih hnangamnak a peknak cu tikah Jesuh Khrih hi vawlei cungah rian a ṭuan tikah hin a pakhatnak thawngṭha a chim a pahnihnak ah mi a cawnpiak i a chimhhrin hna A pathumnak ah damnak a ser. Mi a damter hna. Hi pathum chungah ni thaizing biatak tein biapi ngai in kan zoh dingmi cu cawnpiaknak le chimhhrinnak a si. Jesuh Khrih nih amah a zum lomi hna kha Jesuh Khrih an zumh khawh nakhnga ding caah khan phung a chim. Amah tein aa khamh kho lomi, amah tein damnak zong ai ser kho lomi pawl sinah khan Jesuh Khrih nih damnak a pek hna. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih a cawnpiak hna, a chimhhrinmi hna hi phundang te an si. Cucu zeidah si ti ahcun Jesuh Khrih nih a cawnpiakmi Jesuh Khrih nih a chimhhrinmi hna cu a pakhatnak ah Jesuh Khrih a zum ciami pawl kha an si. Cun a pahnihnak a pawngte ah naihniam tein a ummi pawl kha Jesuh Khrih nih a cawnpiak hna i a chimhhrin hna. Cun a bik in Amah zumh lawng si loin amah hnu a zulmi pawl kha Jesuh Khrih nih a cawnpiak hna, a chimhhrin hna. Cucaah atu tlangcung cawnpiaknak kan timi cawnpiaknak Jesuh Khrih nih cawnpiaknak nih ai tinhmi cu zeidah si ti ahcun Jesuh Khrih a zummi hna kha zumhnak lawng in ngol si ti loin thlarau lei lungput lei ziaza lei khuaruah tuaktannak lei ah puitling chin thluahmah in zumhnak thuhnak zultu ṭha sinak lei ah kan phanh khawhnak hnga ding caah hin cawnpiaknak nih ai tinhmi si a poi venak cu laimi khrihfa tampi kan nunnak ah phungchim le e ani cu ka damter e tiah damnak hrawnghrang tiang lawng in kan zoh i zumtu a si cangmi zultu ṭha taktak ah fek tein Jesuh Khrih hnu a zul nak hnga ding cawnpiak le chimhhrin hi kan daithlang tawn. Sihmanhsehlaw tlangcung cawnpiaknak nih hin Khrihfami zumtu pawl zultu dirhmun le a puitlingmi Khrihfa nun ah fek tein kan umnak hnga ding caah a kan cawnpiakmi a si. Cucaah tlangcung cawnpiaknak he pehtlai in Khrihfa a si lomi pawl zong nih hin an uar tuk i a bik in Russia catial thiam Leo Tolstoy ti bantuk Mahatma Gandhi ti bantuk pawl nih zeitindah an ti ti ahcun tlangcung cawnpiaknak hi ramkhel rian zongah zatlang nun kong zongah hin vawlei mi vialte a kan cawnpiaktu a si e tiah an ti. Asinatein khatlei ah tlangcung cawnpiaknak a rak huami an um ve. Cu bantuk cu zeidah an si ti ahcun Frederick Nishi timi nih a rak chimmi cu zeiti ti ahcun tlangcung cawnpiaknak te hna cu mi ralchia pawl, mi derhdolh pawl ca lawngah a si te. Zei ruangah? Tlangcung cawnpiaknak kan rel tikah hin mah intuarnak kong lawng te ngaihthiamnak kong le intuarnak kong le ṭahnak le hramnak lawng te a si. Cu bantuk cu minung pakhat miral ṭha caah cun zulhphung zong a si fawn lo tiah a ui phanmi zong an um. Sihmanhsehlaw tlangcung cawnpiaknak hi a bik in mizapi caah a si i a bik in Khrih a zum i amah zumhnak chungah zultu ṭha puitlinnak lei ah kan phanh khawh nakhnga ding caah a kan cawnpiakmi a si ti kha biahmaiṭhi awen chim ta ka duhmi a si i thukpi in hrilhfiah si loin a biafang tete in thazaang i lakṭi dingin kan sawm hna. I a pakhatnak cu zeitindah ai ṭial ti ahcun thlarau ah mi chambau ka si ti aa hngalmi cu lunglawmmi nan va si dah vancung pennak cu nanmah ta a si thlarau ah mi chambau ka si tiah aa hngalmi Lai Baibal a hlun deuhmi ahcun mi chambau ka si tiah aa hngalmi cu tilawng kha a si. Mirang Baibal ahcun thlarau ah sifak ka si tiah aa hngalmi cu lunglawmmi nan si, thluachuakmi nan si ti ka si. Hi zawnte nih zeidah a kan cawnpiak duh tiah cun nitin kan nunnak chungah aw keimah hi ri a ngeimi ka si ti kan i hngalh hau. Pathian he i pehtlaihnak ah zumtu in zultu chungah fek tein kan dir khawhnak hnga ding caah kan i hngalh dingmi cu elo mi chembau pei ka si. mi sifak paih ka si hi ri a ngeimi paih ka si hi bawmh a herhmi paih ka si hi ti kha hmaisabik ah kan i hngalh hrimhrim a hau caan tampi ah kannih cu mi hmai ah a ṭhawng ngaimi kan i lawhter ṭung nain kanmah pumpak te mah le innlo te ah kan um i kan sining dik te kan i check tikah a chambaumi a sifakmi lawngte kan si. Hika zawnte ah sifak timi biafang te a hmang i chambau timi chungah sifak timi biafang te a hmangmi hi phaisa lei sifah kha a chim duhmi a si lo. Bawmtu ngei ti lo, mah le mah le i bawmh khawh fawn ṭung lo, a lenglei zoh ah a le a ṭhawng ngaimi te i lawhtermi dirhmun kha a chim. Cucaah thlarau nun ah a biapi bikmi cu maw Bawipa, minung ka sinak ah hin ri ka ngei. mi chambau ka si bawmh a herhmi ka si cucaah hin bawipa ka sining te hi kaa hngalh caah lungthiang tein nangmah sinin bawmh ka herh ko timi te kha mi chambau ka si tiah aa hngalmi cu an si Laimi zumtu tampi kan chambaunak cu e kei cu thlarau lei ah ka der tuk ee. Kei cu mi zong ka bawm kho lo ee. Kannih cu kan sifak tuk ee timi khat lei kam lawng ah kan chambaunak kan i thei. Sihmanhsehlaw hika zawn Baibal nih a kan cawnpiak duhmi cu Bawipa michambau ka si, bawmh a herhmi ka si. Cucaah nangmah sin in bawmh ka herh bak ko tiah lungthiang tein bawmh a herhmi ka si tiah Pathian sinah chim ngammi kha michambau ka si timi nih a langhtermi a si. Cucaah catial thiam nih zeitindah an ti ti ahcun vawlei cung hi zeihmanh lo a si a ti. Vawlei cung thil sining kan zoh tikah hen zeihmanh a hmunmi a um lo. Zeihmanh lo kan si. Sihmanhsehlaw Bawipa chungah Bawipa sinah bochannak taktak thinlung he kan kal ahcun zei thil paoh hi kan caah sullam a ngei dih. Covid in kan zawt tuk lio zongah aw ka nunnak hi keimah tein kai khamh kho ti lo. Bawipa nangmah bawmh ka herh ko hi timi sining te i hngalh i lungchiang tein Bawipa ka bawm ti ngamnak kha mi chambau thinlung nih a chimmi a si. Cu bantuk cu Pathian pennak chungah a ummi an si. Cun a pahnihnak ah a ṭap a hrammi cu lunglawmmi nan va si dah! Pathian nih an hnemh hna lai tiah a ti. Hika kan Lai Baibal biafang ah hin a ṭap a ai hrammi ti kha si i Greek biafang ah cun ṭah ai hram timi biafang te hi fak taktak in a langhtermi thil a um. Cucu zeidah si ti ahcun Josef a ule nih Josef kha an zuar i a angki kha an lak riangmang i saram thi an nal i a pa Jakob sinah an kalpi an va piah lioah Jakob nih a fapa a angki a zoh i a ṭap a ai hram. cu bantuk dirhmun kha ṭap ai hram tiah a langhtermi si. Cu lawng si rih loin Isaiah nih mah biafangte a hmanmi lebang ahcun ngaihchia ngaingai si. Babylon nih Judah ram mi vialte kha sal ah an kalpi tikah Babylon ram chungah an um tikah Babylon mi pawl nih Israel mi pawl an hneksak, an tuk, an velh, an thah, an thisen zong an luan. Cu lio dirhmun ah Isaiah nih a ṭap a ai hrammi Pathian sinah a chimmi kha cucu a ṭap ai hrammi ti kha a langhter duhmi a si. Cu lawng sri loin BC sawmruk In BC sawmsarih in BC sawmruk le paruk karlak kum li chung hi zilot pawl, Judah miphun pawl nih hin Jerusalem an rak lak khawh, an rak uk khawh. Sihmanhsehlaw Rom pennak nih, Rom cozah nih cu bantuk zilot pawl kha, Judah mi pawl kha, phunṭanh pawl kha a van tuk ṭhan tikah Galilee mi pawl ralzam in Syria ah tampi an rak pat, an rak choi. Syria ram ah ral a zam cangmi pawl nih an ramte an van cuanh ṭhan tikah Galilee ram chungah Rom pawl nih phunṭanh Judah mi pawl kha an thah hna, lai an nawn hna, mi an zoh tikah, Elo, maw Bawipa, kan fanu, kan fapale te hi mi nih pei an thah hi Thisen pei a luang cang hi timi hrum ainak ṭahhramnak kha hika zawnte ah a chim duhmi si. Mi pakhat a dam lo, a zaw, a kum a upa, mah caah a thi. Mah tikah a chung le pawl nih an ṭap, an hrammi kha a chim duhmi si loin kan dawt tukmi, kan tlaihchan tukmi kan inn le kan lo, kan fanu, kan fapa, kan miphun pakhatkhat kha midang nih an thah tikah le thisen a luang tikah a ṭapmi a hrammi kha a chim duhmi a si. Cu sining te nih a kan hmuhsakmi cu zeidah si tiah cun nihin ni ah nang le kei hi bantuk kan boruak chung thil sining chung te ah hin kan ṭap kan hram ve maw? mah ṭang huihnak lawng te i ruah i khoika in dah phaisa miaknak ka hmuh lai hi bantuk chanchia chungah zeitin in dah kanmah chungkhar te cu mi nak in himnak te ah kan um lai timi mah zawn lawng ruahnak si loin kan miphun caah a ṭap a hrammi kan som aw kan innpa chakthlang caah hin a ṭapmi a hrammi kan si maw Zumtu hna thlarau lei ah puitlinnak kan kal khawh lonak a ruang pakhat cu zeidah si tiah cun thlarau lei ah mah ṭang huihnak lawng kan ngei caah a si. Na thlarau a diriam poh ahcun nai za sual ahcun thlarau lei ah na chambau. tinak a si. Chim duhmi cu Khrihfa nun i thlarau nun kan timi cu mah miaknak le mah thlarau i i ṭhangphoknak lawng a si lo. Kan innchungkhur khar, kan Khrihfabu, kan innpa, kan miphun caah a ṭapmi a hrammi Pathian a aumi Pathian sinah bawmhnak a halmi kan si awk a si. Cu bantuk dirhmun lawnglawng ah hin Pathian nih a kan hnemh lai. Zeiruangah nihin ni ah kan boruak ah hin mi tampi zumhnak in kan pial. Bawipa hi bantuk rai lakah hin khoika dah um dah na um tiah kan au khuang. a ruang cu kanmah ca lawng ah ṭaang huih in kan i ruah caah a si ka dam poah a zaang self care timi mah le mah i zohkhenhnak kha ka chim duhmi si lo mah ca ṭaang huihnak kan innchungkhar kan him ahcun a za kan zaam ko lai kan innchungkhur khar kan dam poh ahcun a za kan innpa kha zeihmanh an can zongah zeihmanh bawm hna hlah u chawn hna hlah u cu bantuk lungputnak in Jesuh Khrih nih zumtu in zultu chungah fek tein kan um khawhnak kan karhlan khawhnak hnga ding caah cun na innpa caah na ṭap na hram ve hau na Khrihfabu caah na ṭap na hram ve a hau cu lawng lawng ah na hramnak chungah Bawipa nih a kan temh lai ti kha thazaang lakṭi dingin sawm kan duh hna. Cun canganak ah nun a nemmi cu lunglawmmi nan va si dah. Laimi hi kan nem deuh paoh le mi zeirel lo kan hmang. A thinlung a nemmi, a lung a thiangmi, pakhatkhat he bia kan i ruah tik zongah sawi le thlanglamh kan hmang. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi cu nemnak te kha a biapi tuk. Nemnak kan ti tikah hin mi nih an kan sawimi, mi nih hramhram in an kan tuahmi ah khin nem tein le toidor tein ralchia nawn tein va um kha chim duhmi si lo. Nemnak kan timi cu thil ṭhalo kha thil ṭha in nemnak hman in teinak kha chim duhmi si. Thil ṭhalo kan cung i a tlun tikah thilṭha in nemnak tein lehrulhnak te kha a chim duhmi a si. Cucaah William Berkeley nih a timi cu thinhun caan a si lio te ah thinhun a hmangmi si kan herh te. Asinain a van peh ṭhan rihmi cu thinhun ding a si lomi caan tu ah na thin a hung ahcun cucu a si kho ve lo ti si. Ka chim duhmi cu zei dah si? Nemnak timi cu khatlei lawng in mi nih an tuahmi, an chimmi kha nawlngai phun tein i lak i aw ti i chithinlung vial ah lungfahnak in rak khah kha si lo. Nemnak timi cu a hmaanmi, a dikmi ah Thinhun a herh ahcun thinhun, sihmanhsehlaw thinhun lonak ding hmunhma ah thinhun bak lo zong kha thluachuakmi kan si ti kha a kan cawnpiakmi a si. Cangruknak, Bawipa duhnak tuah kha nan duhnak ngan bik i a chiami cu lunglawmmi nan va si dah. Pathian duhnak tuah kha kan nunnak ah hin a sang bik kan chiah tikah thluachuakmi kan si. Mirang Baibal ahcun dinnak ca, felnak caah hin tihal bantuk, rawlṭam bantuk in a ummi cu thluachuakmi nan si. Chim duhmi cu Pathian dinnak, Pathian felnak kha kan nunnak ah a kan ciah i cu bantuk dinnak felnak caah hin rian a ṭuanmi cu mi thluachuak kan si. Nihin ni ah kan tonmi thil boruak kong ah hin fakpiin kan ruah dingmi cu Pathian dinnak, Pathian felnak nih a kan uk kho dih maw ti kha si. lam nai chawh tikah na lamthluan pawnghrong hrang ummi ai chokmi na khrifabu na innchung khurkhar nangmah pumpak ah hin pathian dinnak pathian felnak nih hin a kan uk kho maw Khrihfa nun cu ṭhatnak le dinnak ruangah Khrih nih a kan khamhmi kan si lo. Asinain Khrih khamhmi Khrihfa pawl caah cun ṭhatnak le dinnak kha ti hal bantukin kan hal awk a si. kan ṭhat ruangah kan din ruangah khamhmi cu kan si lo eh dinnak kan tuah ruangah ṭhatnak kan tuah ruangah khamhmi kha kan si lem lo sihmanhsehlaw khamh ciami minung nih cun Jesuh Khrih dinnak Jesuh Khrih felnak chungah ai phummi le tihal bantukin a halmi kan si awk a si cucaah David siangpahrang pa le Saul an i dannak cu hika zawn te ah khan si Saul siangpahrang cu Pathian min i put ṭung i amah duhnak kha a tuahmi pa a si. Bawipa caah ti Pathian nih cu khua va kal law va doh law zeihmanh nganh hlah a timi kha a va doh ciammam i tu thauthau cu thauthau a hmuh tikah Bawipa ka pek lai tiah a ti. Bawipa min i put ṭung i mah diriamnak kan tuah sual i kan nun sual ahcun cucu a hmaan lomi nun a si. Sihmanhsehlaw David siangpahrang pa i a nunnak ai dawh tukmi cu palhnak le tlamtlin lonak a tuah sual zong ah Aw hihi keimah diriamnak le keimah duhnak lawng in ka kal bawipa duhnak a si lo tiah ol tein a nunnak kha bawipa duhnak lei ah a mer khawh ṭhan. Cucaah Salm za le fung sawm li le fung thum caang hranak ah David nih a chimmi cu Bawipa nang cu ka Pathian na si. Ai fiangmi cu a nunnak chungah bawi pakhat lawng um cucu Pathian a si. Bawipa nang cu ka Pathian na si. A van peh ṭhan rihmi cu cucaah na duhnak tuah kha ka cawnpiak. Nihin ni kan tonmi thil boruak chungah Bawipa duhnak, Bawipa dinnak, Bawipa felnak nih an hruai maw? Kanmah lungduh diriamnak le chikkhat te i i nuamhnak le chikkhat te i luatnak, chikkhat te i hmailei kong hmuh khawh lo i chikkhat te i zalonnak ca lawng si loin Bawipa duhnak zeidah si? Bawipa duhnak, Bawipa dinnak, Bawipa felnak nih a kan hruai a hau. Cang sarihnak ah Midang cungah zaangfahnak a ngeimi cu lunglawmmi nan va si dah. Midang cungah zaangfahnak. Hi biafangte hi a cunglei thil ka van chimmi tlang pawl kha a huap dihmi a si tiah an ti i thlarau lei ah a chambau tiah ai ruatmi a ṭap a ai hrammi nemnak in a ummi le Bawipa duhnak kha a zoh pengmi caah cun zeitik hmanh ah mi cungah zaangfahnak an ngei peng. Laimi Khrihfami tampi kan i palhnak cu kanmah le kanmah thlarau lei ah kan ngan cang thlarau lei ah hin kan i ṭhangphok cang tiah kan i ruah bak in midang kha zei kan rel ti lo zaangfahnak ngeih si lo in mirang in cun blame sual kan phawt hna i kan ṭhih kan phaih hna Sihmanhsehlaw tlangcung cawnpiaknak tiah ai dawh tukmi cu Bawipa thlarau leiah mi chambau ka si nangmah bawmhnak ka herh peng Bawipa ka miphun caah hin ka hrum hi ka ai hi ka innchung khukhar ka khrifabu caah ka ṭap hi o Bawipa nangmah bawmhnak kan herh hi tiah a chimmi le nun a nemmi caah cun zeitik hmanh ah mi va sawi le mi varal si loin zaangfahnak an ngei i mirang nih cun mercy vel he ai saimi a si cucaah mi pakhat bawmh kan duh tikah a hmasa bik i kan herhmi cu thil va pek si lo Mi bawmh kan duh tikah a hmaisa bik kan tuah dingmi cu thil va pek si lo. Cun a pahnihnak ah ruahnak va cheuh le tha va pek lawng zong kha si fawn lo. Mi pakhat bawmh kan duh i a cung ah zaangfahnak kan ngeih i vel kan ngeih ahcun a hmaisa bik kan tuah dingmi cu zeidah si ti ahcun a sining te kha theihpiak i zuam i a sining dikte kha cohlanpiak kha si. Cucu zaangfahnak a si. Kan hawipa pakhat a lungrawk tuk i voi khat cu ca a ka kuat. Kei cu hi vawlei cung ah nun ka zuam ti lo. Zeihmanh zong sullam ka ngei lo tiah ti. Mah ah khan kaa ruahmi cu zeidah si tiah cun pasal na si lo maw? Ka dua pasalpi nih mah bia cu chim cu na ningzak lo maw ti te hna khi ka thinlung ah a chuak ko. Sihmanhsehlaw mi pakhat cung i zaangfahnak kan timi, vel ngeihnak kan timi cu thazaang va pek le thil va pek lawng kha si loin chimh cawn piak lawng kha si loin aw ka koi tu hrawng zeidah na ton na tonmi thil ra ka chim tuah timi amah sining dikte hngalh piak hmasa i theih piak hmasa cohlan piak hmasa kha a biapi tuk misual kan si kanmah tein kan i khamh khawh lo lio ah Pathian nih kan sining dik te kha a kan hngalh piak i a kan cohlan piak i fapa Jesuh Khrih in a kan khamh cucu vel a si cucah mi cungah vel a ngeimi zaangfahnak a ngeimi cu thluachuakmi kan si i Pathian nih a vel in a kan toih ve ko lai Cucu a kan cawnpiakmi si. Changriatnak ah lungthin a thiangmi cu lunglawmmi nan va si dah. Judah phunglam ah hin thiannak an tuah tik paoh ah hin puai bantukin mizapi he tuahṭi si. Cu bantuk puai le festival bantuk ah kan va kal i kan i tel ve ahcun thiannak kan co. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi cu mi hmai i ka thiang cang tiah vai i tilenmi, mi sinah kei cu thinlung thiangmi ka si tiah va au va khuan lenmi nakin Jesuh Khrih nih a kan cawnpiak duhmi cu pumpak lungthin thiannak kha si. Pumpak lungthin thiannak kha a si. Mibu sinah na um lio i na nunnak le na cawlcanghmi nakin nangmah te lawng inn ah na um lio i na cawlcangmi na lungput le na ziaza te kha a biapi tukmi thil a si. Mi hmaiah cun kan i thianter khawh. bia dawhdawh in mi kan hnemh khawh sihmanhsehlaw kan inn le kan lo kan mah te lawng kan um tik ah hin kan zia kan za kan lungput cu amah tein a puang ko cucaah Jesuh Khrih nih hika zawn te ah zumtu in zultu dirhmun ah kan dir khawhnak hnga a kan cawnpiakmi cu nanmah kanmah kan pumpak lungthin thiang te i um i Bawipa ka thinlung hi a thiannak cu nangmah lawnglawng in a si caah hin nangmah nih ka uk ko timi te kha a biapi tukmi a si cangkuanak mi le mi karah remnak a sertu cu lunglawmmi nan va si dah remdaihnak mi le mi karah remdaihnak ser hi a biapi tukmi zultu nun a si remdaihnak kan timi cu ral thawh lo ral i tuk lo kha a chim duhmi si lo e kan nih le cu ral an a tho lo e an nih le cu ral a tho lo e an i kap lo e kan nih cu dai dai tein kan um ko ti kha remdaihnak nih a chim duhmi a si lo remdaihnak nih a chim duhmi cu khat le khat karlak ah a ṭha bikmi lam kawlpiak khawh kha a si. I siknak i velhnak va daihter lawng kha si loin mah pahnih karlak ah dinnak daihnak a um khawh nakhnga ding caah rian ṭuan piak kha a si. Tahchunhnak ah nuva pahnih an i si hnga. pastor ka si i ka van tlang tlak hna lai i kha i si ti hlah u nu le va cu i dawt ding si mah tiang lawng kha remdaihnak ser a si lo a nupi nih a va cungah upatnak a ngei i a va zong nih a nupi cungah upatnak a ngeih khawh nakhnga ding caah le remte in dinnak le felnak chungah an um khawhnak hnga ding ca lamsial piak kha remdaihnak a si nihin ni na inn le na lo te ah na um lio ah remdaihnak rian na tuan kho ve Jesuh Khrih nih a kan fialmi a si cun caang hranak ah cun Pathian nih fialmi rian ruangah hremnak a tuarmi cu lunglawmmi nan va si dah Hrem hi cu thilṭha a si tinak chim duhmi a si lo. Hramhram in na inn ah an ra i an in tuk, an in velhmi hrem na inmi kha thilṭha a si tinak hi Baibal nih a chim duhmi a si lo. A chim duhmi cu Khrih kan zumh. Khrih kan zulh ruangah harnak kan ton, hremnak kan tor. Jesuh Khrih cawnpiaknak chungah kan i phum i Pathian pennak thawngṭha kan aupi i dinnak felnak thlaraumi sinak leiah kan kar kan hlan lio ah mi nih an kan hrem hramhram in harnak an kan pek. Fahnak kan tonmi hi Pathian nih thluachuakmi nan si tiah a kan ti duhnak a si. Zeiruangah? Hlanchan kumzabu pakhatnak i a rak nungmi Khrihfami nunnak kan zoh tikah Rom cozah nih hramhram loin a rak hrem hna. An nung bu in mei in an khangh hna. an nun bu bakin vailam ah an tah hna chiandeih thong te hna ah an chiah hna i chiandeih te hna nih an se an ei cutluk in harnak an rak tuar zei ruangah Khrih chungah an lung a hmun ca a si nihin ni kan tonmi thil ruangah na lung a vaivuan sual i Khrih chungah pilte in kan um khawh lo ahcun a poi taktak. Kan tonmi thil COVID-19 siseh, kan pawngkam a puak cuahmahmi meithal le bom karlak ah siseh, kan um lio te ah kan lung a vaivuan sual i Khrih chungah fek tein hram kan si lo ahcun a poi taktak. Zeiruangah hlanchan Khrihfa pawl cu an cungah zei thil paoh a tlung hmanh ah Khrih chungah fek tein an dir i mi thluachuak an si. Cucaah dawtmi nulepa ulenau hna, tlangcung cawnpiaknak nih a bik in a kan fialmi cu Zumtu a si ciami hna zumhfehnak leiah le zultu ṭha sinak leiah kan kar hlan khawhnak hnga ding caah a si i nunnak le zumhnak a kan pehtonhpiakmi cawnpiaknak a si. Kapkhat lei zumhnak lawng kha si loin, Maw Bawipa, kan zumh hi aw bawipa cucaah hin damnak ka pe kan zumh hi aw cucaah cun cucu ka pe kha kha ka pe timi kap khat lei lawng si loin bawipa kaan zumh cucaah na duhnak hi ka cungah tlung ko seh na duhnak hi zeidah si ti a kawl ngammi kan si i zultu ṭha timi cu Marta timi biafang he ai khat i thih tiang in zumh awk tlak nun kha a chim duhmi a si Cucah nulepa u le nau hna, atu lio kan boruak thil sining chungah kan ṭih, kan phang, kan lau, kan pumsa kan zaw, kan thinlung a zaw, kan khuaruah a zaw, a dam lo. Sihmanhsehlaw cu bantuk thil sining chungte ah a biapi ngaingaimi cu Jesuh Khrih zumh in Jesuh Khrih zulh kha si. Jesuh Khrih kan zumh i Jesuh Khrih kan zulhnak hnga ding caah cun hi tlangcung cawnpiaknak te hi rel ṭhan rih u sih. Kanmah tein i sermon ṭhan rih u sih law thazaang i lak ṭi u sih. Kan zapi te caah Bawipa nih thluachuahnak kan pekpiak ko seh.